Salam mähriban doganlar! Hytaý dilini türkmen dilinde öwrenýärin atly sahypama hoş geldiňiz! Şu wideodan başlap sapaklary birnäçe gruppa bölmekçi, ýagny başlangyçlar üçin we orta derejede bilýänler üçin. Munuň esasy maksady her bir bilim derejedäki okuwçylara hytaý dilini aňsat, çalt, gyzykly we netijeli öwrenmäne kömek etmekden bolup durýar. Käbir talyplar Hytaýda HSK diýlen ekzameni tabşyrmaly bolup durýarlar we olaryň haýyşlary boýunça HSK dörde, bäşe we alta degişli wideolary görkezmegimi isleýärler. Onda ilki bilen HSK sözünden belläp geçesim gelýär. Käbiriňiz Hytaýda bolsaňyzam ýa-ni hytaý dilini öwrenip başlan bolsaňyzam, aýdar hytaý dilinde gürläp bilýän bolsaňyzam, Köpüsi bilýän däldir eçiskeýiň nämedigini. Eçiskeý bu haçaryna gerek bolýar, haçaryna sen eýýäm ýuwaş-ýuwaşdan, aýdaly, ýarym ýyl dil öwrenenden soň, sen öz bilimiňi barlamak üçin, eçiskeýi tabşyrmaly bolýar. Eçiskeý giňişleýin aýdylanda, bu hytaý dilinde hanýu şüi piň kao şü, ýagny hytaý dilinde bilim derejäňi barlaýan synag diýip düşünje bersek, ýalňyşmarys diýýän. Ýagny olaryň jemi sany hem alty bolup durýar. Ýagny HSG birden HSG alta çenli. Eger sen HSG altyny geçip bilseň, onda sen Hytaýdan hem segsen togsan prosent bilýän diýip bilersiň. Onda näme, başlaýlyňmy? Islendik bir derejedäki HSG tabşyrmak üçin okuwçy bolsun, talyp bolsun tapawudy ýok, esasy üç hetaba taýýar bolmaly. Olaryň birinjisi, Tiňli! Ikinjisi Ýue Duo, üçünjisi Sýe Zuo. Ýagny bular näme? Tinni bu audirowaniýe ýagny diňläp sen gönükmeleri işlemeli. Ikinji Ýue Duo bu grammatika degişli gönükmeler bolýar we şoňa degişli ýumuşlary ýerine ýetirmeli bolýas. Üçünjisi bolsa, ol düzme bilen baglanyşykly. Ýagny saňa surat berse, sen şo surata degişli birki sany sözlem ýazmaly, şo suraty wasp etmeli we şuňa meňzeşler. Ýöne biziň ähli problemamyz, ýagny meselämiz bu zatlary bilmek däl. Biziň bilmeli zatlarymyz şu HSG-i nähili taýýarlanmaly, nähili şony gowy tabşyrmaly, Şol esasy şeýle dämi? Onuň üçinem bir esasy bilmeli zadyňyz diňe şyňt-sy bolup durýar. Ýagny olar näme? Elbetde täze sözlerden. Täze sözler diýdigim ýagny siz köpüräk sözleri öwrenmeli. Sözüň üsti bilen siz köp zady çözüp bilýäňiz. Ýagny audiwirine diňlemek bolsun ýa grammatikaly degişli könükmeler bolsun tapawudy ýok. Siz söz baýlygyňyz gowy bolsa islendik bir dilde hem şeýledir. her bir etjek zadyňyzy aňsat ýerine ýetirip bilýäňiz. Ýagny bir-birine düşünişmek boýunça, ýaňky aýdyşym ýaly gönükmeleri işlemek boýunça we şoňa meňzeşler. Eçiski dört, bäş, alty tapawudy ýok. Hökman ýagdaýda ilki sözlerden başlaýas we şu günki wideo hem eçiski dördüň sözlerinden bolup gider. Sözleri bilmek bilen siz köp zady öwrenarsiňiz. Ýagny şol sözüň sözlem içinde nirede gelýändigini we grammatiki taýdan ol söze näme diýilýär, mysal üçin sypatmy, işlikmi, Içki dördüň sözleri jemi bir müň iki ýüz sany sözler bolup durýar we olaryň hemmesini siz ýat tutmak hökman däl. Ýagny diýjek bolýan zadym, siz iň esasy gerek zatlaryny, şoň gerekli sözlerini ýat tutsaňyz, Siz HSG-ýam geçersiňiz we geljekde şol öwrenen zadyňyzy durmuşda ulanyp bilersiňiz. Ýagny şu esasy gerek diýilýän zatlar durmuşda köp ulanylýar, a köp ulanylýan zat hiç haçan ýatdan çykmaýar. Sözleri hem tertip boýunça öwreneliň, ýagny A-dan Z-ne çenli. Ilki A seredeliň. A harpdan haýsy sözler aýdar has esasy sözler bolup durýar. Ýagny birinjimiz. Ahaý, ýagny agaý diýmek, bu gysga diýmek. Hytaý dilinde ýene başgaça gysga sözi bar. Bilýäniňiz bar bolsa, kommentariýada görkezmegi isleýän. Ol hem duan diýmek. Ýöne bu ikisiniň tapawudy nirede? Ikisem gysga, islendik ýerde ikisinem ýerlerini çaşyp ulansaň bolýarmyka? Ony ilki şeýle görüp maşgala edeliň.

Konukmalary üns bilen diňlän bolsaňyz, onda siz tapawutlandyryp bilersiňiz. Ýagny I hemişe boýda ulanylýar. Ýagny meň boýum gysga diýjek bolsak, I sözüni ulanmaly, duan sözi ulanylýan däldir. A eger-de zady, aýdaly, ruçka bolsa galam tapawudy ýok, şonuň ululygyny ýa kiçiligini görkezmek üçin duan sözi aýdylýar.
Ikinji sözümiz bu I ýagny söýmek sözünden bolup durýar. Sözler gaty kän, ýagny sözüň başynda I gelip bilýär ýa sözüň soňunda I bilen baglanyşykly sözler gelip bilýär. Şularyň hemmesini jemlämizde-de şol sözüň esasy manysy, to ýest berjek manysy diňe gowermek, halamak, ýagny söýgi bilen baglanyşykly bolup durýar. Mysal üçin aýdalyň, I who Baýhu, ýagny bu Bawhu sözünden gaýdýar, ýagny men gowy görýänim üçin, men şony näme edýän, goraýaryn. Biziň üçünji sözümiz bu Aý haw! bolup durýar. Aý haw! bulam hobby diýmek. Hytaý dilinde hobby sözi ýene başga ýagdaýda aýdylýar, ýagny başga görnüşi bar. Bilýäniňiz barmy? Bar bolsa kommentariýada görkezmegiňizi isleýärin, soň men barlaryn. Eger bilmeýäniňiz bar bolsa, onda öwrenip geçýäs, oňa Szy Hao diýilýär. Szy Hao olam hobby diýmek. Ýöne Aý Hao bilen Szy Haoň ikisiniň uly tapawudy bar. Aý Hao bu haçanda biz peýdaly zatlar bilen meşgullanýan hobbylarymyzy aýdýarys. Szy Hao bu bolsa ýam erbet endikli zatlar aýdylýar. Mysal üçin gowy taraplar Aý Hao biz aýdaly aýdym aýtmak, tans etmek ýa suwda ýüzmek we şuňa meňzeşler. A erbet endiklerde ýam belli çilim çekmek ýa giç ýatmak, giç durmak we şuňa meňzeşler. Biziň dörtünji sözümiz bolsa anpay, ýagny anpay bu planlaşdyrmak ýa-da plan bolup gidýär. Hem işlik bolup biler, hem-de at. Ýöne muňa meňzeş ýene bir söz bar, eger bilýän bolsaňyz. Bilmeýänler üçin aýdyp geçen, ýagny ol hem ti hua Jihua ol hem planlaşdyrmak hem plan diýmek, ýöne ikisiniňem şeýçalerak tapawudy bar, ýagny Anpay bul köplenç işlik bolup gidýär, a Jihua bu bolsa köplenç at bolup gidýär. Mysal üçin.

We biziň bäşinji sözümiz bu baa. Ol türkmen diline terjime etseň düşümdäki ýeňiş düşümiň soňky goşulmasyny berýär, ýagny nyny. Mysal üçin, wo ba ping guo chi le. Wo ba ping guo chi le. Joşa şeý başama jymaýaň. Ýagny kim nämäni iýdi, nämäni we şuňa meňzeşler. Ine mähriban doganlar şu günki wideonyň esasy mazmunlary şulardan ybarat. Eger-de düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa ilki bilen wideony täzeden saradyp görmegiňizi maslahat berýärin. Ondan soňam düşünmeseňiz onda kommentariýada maňa görkezip bilersiňiz nireleriňe siz düşünmediňiz. Hem ondan başga-da bu wideony öz dostlarymyň arasynda, esasanam HSK dörde taýýarlanýan talyplarymyzyň arasynda paýlaşmagy unutmaň we elbetde hem maňa agza bolmagy. Onda näme doganlar, ýene görüşýänçäk, hoş sag boluň!